Okay, tutan i chim ve kaa timmi cu atu ah vawleipi nih a buaipi taktakmi, vawleipi a hninh dihmi, a buai takmi, a linsa takmi Israel kahdohnak kong he pehtlai an si lai. Hi kong he pehtlai in zeiruang dah kei hi tutan ah chim ve kaa tim ti ahcun chim ve kaa timnak a ruang pahnih a um. Mah hlan ahcun breaking news le mah bantuk hi zeitik hmanh ah ka chim bal lo. Kei hmanh nih ka thiammi ka theihmi thil dang tu kha a tuahmi le chimmi ka si sihmanhsehlaw tutan ah cun chim ve kaa timnak a ruang pahnih um a ruang pakhatnak cu tutan i Israel nih a tonmi kahnak hi a ropui taktakmi a liam cia kum sawm nga a rak cang belmi Yom Kippur War a si lo cun Ramadan War tiah an auhmi thongkhat zakua sawm sarih kum thum ah a rak cang belmi kum sawm nga a tlin Jubilee A kinkum thla ah a si caah micu kong he pehtlai in tuanbia tawite ka rak chim lai. Hi uh, breaking news a ngaimi le information a kawlmi nih cun ca kip ah nan hmuh ko lai thong khat zakua rih thum i a cangmi thil kha tampi nan hmuh lai caah kha kong he pehtlai in hihi tuanbia hi biaknak tuanbia a si i Deu puai, takane puai timi he aa pehtlaimi a si. Israel mi hna an deu puai, puai a nganmi pasarih lak i deu puai he aa pehtlaimi a si. Hi kong he pehtlai tawite ka rak chim lai. Cun a pahnihnak i ka chim venak a ruangtu cu keimah he rel in minung pahleili Autu bal niruk thong ni kum kul le kum thum autu bal niruk Israel kah a tonmi hi Israel ram a phan dingmi kan si. Autu bal niruk ah Israel ram ah zuang in Tel Aviv Israel khulipi a phan dingmi kan si. Sihmanhsehlaw suimilam tem tiah hi kahdohnak ruangah kan vanlawng an cancel ruangah lungrawk ngaihchia in keimah te le minung pelhei li kan kiar cu ruangah hi kong hi toitik rak chim lai. I Keimah le ka hawile minung pahleili keimah hruaimi si loin kan Khrihfabu in minung pahleili Israel ah kal dingmi kan si. I Indianapolis in International Airport Atlanta kan zuang i auto la kan riak. A thaizing kan tho i breakfast ei dih in international airport in Israel khualipi Tel Aviv a phan dingmi kan si cucu October niruk zingka i breakfast kan ei lio ah kan hmai ah TV screen ah breaking news kan vun hmuhmi cu Israel ah kahdohnak ah minung sawmli an thi, Palestine nih an kah hna ti kha kan vun hmuh. Asinatein biapi tuk a kan chel a ruang cu Israel cu kahdohnak um lengmang mi si tikah kan um ko hna, kan zoh ṭhan, a chuak ṭhan, kan hei um ko hna. A ruang cu Israel ahcun kahdohnak um peng tikah khan biapi tuk a kan chel lo. Breakfast kan vun ei dih kan i thawh hna lai kan ti tikah khan kan hotel in bus in vanlawng krawng ah kal dingmi kan si a cheu cu bus cung kan vun kai bak khan nan vanlawng kan cancel ti kha si ko. Kan van a sang zei ruang dah si ti cun Israel kahdohnak ruang a si. A cheu cu vanlawng kun ah minung pasarih cu kan kal. Pasarih cu next bus aa cit dingmi si. Ṭiawk ṭha lo i a taangmi kha vanlawng kun ah rak rau law kan i ceih hna lai kan ti tikah a zeiti men in tuak ṭha lo Israel i a lut dingmi American airline vialte kha cancel dih a si. Airline dang um Chicago in ti si kan siapa nih a vun tolrel tikah a tlam tling lai ma kan vun ti tikah ma cu zong cun cancel dih American airline vialte Israel i a lut dingmi cancel dih a si. Cuticun October niruk thong ni kum kul le kum thum i keimah le ka hawi le minung pahleili Israel ah kan phak ding ni si nan cancel mi si cuticun ngaihchia taktak in Indianapolis ah kan rak kir cu ruang ah hi kong hi pakhatnak ka chim ve nak a ruang si cuticun connection le internet le a TV te na ka vanlawng cung zong am man khawh zo khawh si ruang ah asi khawh chung information le tuanbia kha am van zau cio tik zong ah Atu i kahdohnak hi a liamcia kum sawm nga a rak cangmi base kha a si. I kan hawipa zong nih hi bantuk lei a thei taktakmi zong nih kong vialte kha a vun kan chim dih. Meksur keimah zong nih ka hal hi zei zei puai te dan au lantak puai ma deu puai dei si ti tiang kha ka vun hal tampi a ka chimh. Hi keimah zong nih a si khawh chung ka vun zoh tikah hi Deupuai a si i a liamcia kum sawm nga a rak cang belmi si. Cucu Deupuai cu Leviticus kul le thum thumli ah Pathian nawlbia a rak um cangmi si. Pathian nawlbia zeidah kan hmuh ti cun nanmah cu Izipt ram in Kanaan ram ah kaan hruai hna caah Izipt ram nan um lio deu deu ah nan um cu ruangah deupuai nan tuah lai timi Israel Mi hna ca puai pasarih lakah a biapimi Deupuai, Takane puai, khan Tero puai ti zong auh khawh a si. Cucu ahcun aa telmi a si. Thong hnih le kum kul le kum thum hi Israel ram ah Deupuai an tuah tikah September Nikul le nikua in October neruk ah khin Deupuai khi hihi kara hin tuah a si. Hihi Deupuai hin Israel khualipi in mengsawm nga pat le popo cu a si khawh chung an rak chuak i cuticun zeihmanh tuan lo minung an i funtom lio caan si. Cucu timh ciammam in dodaltu ral hna nih minung an tam lio an i dinh dih lio uh, Pathian biaknak le an ulh lio timh ciam mam in an rak kami hna si cucu a liam cia thong kha zu kwa suam sri kum thum i uh, an rak tuah ning ten at kum som nga atlin kum jubilia an rak kami na se cu ruanga hi kong hai petlai chime ka tim nak si a uh, cucu hi ka hen A ca tein a tawi tete kan vun zoh hna lai. Khakha ruang khan chim ve kaa timhnak si. Tutan i zum lotu hna nih Israel mi hna an kahmi hi aa biaknak he siseh miphun he siseh cucu pahnih thawm in timh ciammam tein kahmi si. Israel caah a pahnihnak aa a fak taktakmi kahdohnak a telmi vemi a si ruangah chim kaa tim. Cun pakhatnak cu keimah zong Israel ah kal ding kaa timhnak kong a theimi hawile zong kha tampi thinphang thlalau men um ah, pumpak cio in thawng ka thanh khawh lo ruangah ah, hi bantuk ral kahdohnak kongah kan kal kho lo kan kiar ti thanh pah in vun chim kaa tim i tlawmpal te ah, a caan kan vun zoh hna lai khem ra kan let hna lai. Okemetipi hin si ko sehla, tukum i kum kul le kum thum i deupuai cu hitihin a fawinak ta paoh kha zoh fawi dingin a ca nganmi kha ka lak i September, September ni kul le ni kua in October ni ruk karlak hi deupuai cu an tuahmi si. Israel khualipi in meng sawm nga ah hrawnghrang minung paoh cu rak chuak dih in hitihin Hi chung vialte hi Deupuai tu a si khakha zumlotu dodaltu nih an i tinhmi cu a si. Sokot ti zongin auh a simi hi Deupuai ah hin timhciam ah an kahmi hna a si. Hi hika hin aa minung thimi update le zeizong vialte cu um a si nain a tangah zoh ka duhmi cu tlawmpal te kan highlight ka tuahmi um. Hi kum sawm nga kan Arab-Israel War in 1973 hi hi ka zong ah hin aa biatak tein aa ca kip ah a lang lai ka ti bantuk khan hmuh khawh rel khawh mi an si. Tutan dohnak hi timh ciammam in a si. Israel caah aa A fak ngaimi a pahnihnak kum sawm nga a tlinnak kahdohnak si ruang khan vun chim ve ka tim. Breaking news tu kha cu ka khaknak vei cu zoh ahcun a tampi zeitluk in dah atu ah minung zeizetin dah an thi cang hei ti bantuk zong hi ka hen aa zoh khawh dih a si. Asinain kha kong tu kha aa hrial in kaa timhmi tu cu tutan i kahdohnak hi aa timhciam ma min Yemkupur War asilo cun Ramadan War asi aliam ciami kum sawm nga Jubilee atlin kha asi ti kha vun chim ka duh cun ka hin ca in ka vun langhter lai Bible cu cang te zong langhter pan okay hi ka hin tutan i an thawkmi hi Deu Puai hi mihi Deu Puai September kul le kuan October naruk karlak ah khin an tuahmi si Fed of Tabernacle ti si mi puai hi hi Yamkupur War, October la sipuai Ramadan War asilocun Yamkupur War te auh si hi translate in fiangfai fawi deuh in ka tuah mi si. Hi Arab le Israel ral ah a biapi taktak mi ral kha si hi biaknak he bata yi he aa pehtlai mi Ral a fak taktakmi si. I Deupuai cu Leviticus kul le thum thum li ah khan fiang tein kan hmu. Hi hi kong he pehtlai in ah, tampi a um lai nain Baibal ca he zong aa kaih pinah Israel mi hna i an ni sunglawi, an puai sunglawi a simi Timte an kahmi hna a si ruangah khan aa vun tenh ve ka duh. I aa dohnak sawhsawh si loin Yom Kippur war Ramadan war i kum sawm nga Jubilee i aa nolh ṭhanmi war a si- aa ral a si ti kha a vun chim ka duh. Hi kaan breaking news latest news cu tampi a um lai. Hi message chiah ka duhmi tu cu hihi aa Deu puai timi Israel mi ca a biapimi deu puai ulhnak ni i an tuahmi an tuah lioah miṭhalo hna nih duhlonak timhciammam an tuahmi ral a si. Cu ruangah hihi ral hi a lianngan khomi zong a si ti kha vun chim pah in keimah nih ka hmuh khawh tawk. Siaren ka tuah hi pinah kan hawipa zong nih a si khawh tawk a theih tawk in hi bantuk ha pehtlai in tampi a kan chimh hi cu pinah keimah hrimhrim nih hin tampi hika hin ka langhter bantuk khan ca zong in tampi ka vun relmi um cu vial cu si lai ka lawm hi keimah pumpak in Israel hi cancel a si ruangah Bawipa nih caan remti ahcun kan phak khawh kan kal khawh ṭhan kan pe khawh ṭhan a si ahcun hihi dothlennak i a cangmi thil zong kha hawile sinah video hrimhrim zong zeih in hmuhter langhter khawh zong kaa tim mi le hi kan tampi update news zong a tampi nan tu ki chim men tu khan kei kha cu kha pawl kha cu ka rak chim rih la amah belte bawipa nih a rem ti ka kal khawh si cun hi hrawng ah cangmi pawl zong he si khawh cun video zong zeih in chim khawh lak khawh rak dim than te lai timi kha vun chim duk alom thank you for watching